Marika fl-istudjo u qiegħda hawnhekk bi skop. Ija, ija, bi skop. Inti ddeċidejt illi tbiddel ħajtek kompletament, il-mindset, mhm. u tuħu ħsieb iktar tiegħek innifsek u llum il-ġurnata in klient. Imma għana li fidejk biex ehm, tkun tista' tirrakkuntanna ftit. Minn fejn ħanibda.
Ifhem, meta tasal f'ċertu età, 50 minus, ehm, tibda tgħid Imma jiena ħa nibqa' kif jien. Jiena dejjem kont kuntenta, jiġifieri, qatt ma naqasni xejn. Imma kont inħoss li I can be better, nista' nkun aħjar. Ehm, kif ngħidu bl-Ingliż, I can be a better version of myself. Ehm, erba' snin ilu tlift id-Daddy. U id-daddy dejjem kien jgħidli ħu ħsieb saħħtek, ħu ħsieb saħħtek. Nemozzjona ruħi meta. Għandek raġun.
U tibqa' temozzjona ruħek bilfors. U dejjem kien jgħidli ħu ħsieb saħħtek id-daddy. U dawk il-kliem dejjem baqgħu f'moħħi. U insomma, kif jgħaddi ż-żmien provajt minn kollox, dieti, eżerċizzju. Però mbagħad issib xi ħaġa li taqbel miegħek. Kemm kont iżen, mar?
Jiena l-iktar li kont niżen 127 kilos. Jiġifieri kont 40 kilo iktar. Kont 40 kilo iktar. U ovvjament meta tkun tiżen dak il-piż ikollok problemi ta' saħħa. Però l-iktar problema li kelli kienet fejn jidħlu Irkub tejja. Ovvjament dak il-piż kollu wara żewġ t-tfal u miscarriage, ġifieri Però eħe sibt sibt forma ta' eżerċizzju li vera qablet miegħi. Nixtieq naċċenna li jiena qatt ma kont persuna li nħobb l-eżerċizzju, jiena nieħu pjaċir fuq is-sufan, Noqgħod relax, min ma jieħux pjaċir, let's face it, min ma jieħux pjaċir. Le, komdu s-sofan, komdu. Qabdek is-sħana ma komdu. Għax vera ma som. Bil-klib ħdejja. Però l-eżerċizzju qatt ma kien il-ħabib tiegħi. Pa sibt eżerċizzju li vera nuħu pjaċir. Il-ħin ma taraħx għaddej, tkun forma, tkun mal-ħbib, istamel ħbib ġodda, Issib familja ġdida u nkun looking forward u jekk tiġi ġurnata u ma nagħmilhiex inħoss li għandi xi ħaġa nieqsa. Ovvjament meta inti tibda tagħmel l-eżerċizzju tgħid il-Marelli qomt kmieni, soqt mill-bogħod minn Birżebbuġa pereżempju ħa fejn imur in-Naxxar, ħa inqum kmieni filgħodu, tagħmel naqra effort, allura bil-mod il-mod tibda tiekol aħjar. u issir lifestyle. Eżatt. Però jiena m'ienx I mean nixtieq li ħadd għad il-għan li ġejt jiena biex forsi nkun ta' eżempju u kuraġġ. Jiena I'm minn ħadd speċjali. M'hemmx xi xi magic formula assolutament. Però trid temmen fik innifsek u trid tgħid eh jiġu ġranet fejn tibbinġja ftit, jiġu ġranet fejn taqa'. Imma allura b'daqshekk terġa' tqum u tqum iktar b'saħħtek. Dik hija lifestyle hu. Fimt? Allura you keep on, you keep on moving u ssib affarijiet li ħeqq ostakli għax il-ħajja mhux hekk kollha ostakli, what's, you know, ir-raġel għandna saying, what's new scoopidu għax dejjem xi ħaġa ġdida. Never a dull moment. Never a dull moment, le, ma ta' vera never a dull moment, eh, Marelli, dik vera. Imma, eħe, għax int, Jiena bdejt immur nagħmel eżerċizzju mentalment, bdejt inħossni iktar b'saħħti. U l-affarijiet li għaddejt minnhom dawn l-aħħar sentejn.
Meta tkun qed tagħmel l-eżerċizzju u se tifhimni, kemm tkun iktar b'saħħtek biex problema tidħollha? Ooh, tiċċajta.
Alla ħares le! Alla ħares le, definitely hu ifhem li jkollok it-tfal illum il-ġurnata mhix faċli, jkollok it-tfal b'ċertu challenges u naqra challenges with a capital C. Ehm, trid tkun b'saħħtek, trid tkun b'saħħtek ħafna. Ehm, allura iva, perezz li jiena bdejt it-training dawn l-aħħar sena u nofs, mentalment sirt iktar b'saħħti. U hija lifestyle, m'hemmx xi formula, m'hemmx magic formula. Illi inti ssib xi ħaġa li tgħodd għalik, li inti ddaħħal f'rasek illi iva, it's ok, illi illi naqa', imma allura terġa' tqum u tqum iktar b'saħħtek. Ekku. Kemm il-darba tmur training? Ehm, immur four to five times a week. Eħe, erba' darbit nagħmilhom żgur u fejn nista' nofsija. Iktar id-dum ġejja u sejra, tajb firi.
Imma dik in-nofsija li nasal mid-dar għal hemmhekk u minn hemm, nirrilex nixgħel id-diski, noqgħod inkant u ngħid qiegħda waħdi għal ħin. Eżatt, proset. Tant għajja mind.
Il-ħin kwiet sabiħ wisq.
X'inhu t-target tiegħek? Fejn tixtieq tilħaq? Ehm.
Qabel kont ngħid iva għandi target, għandi numru. Imma I'm going to let a number define me. Ma tarax. Ma tarax. It-target tiegħi taf x'inhu Steph, illi nibqa' sejra kif jiena sejra. Nagħmel l-aħjar li nista' U u daqshekk nieħu pjaċir, dik hi li tieħu pjaċir. Dik, dak huwa s-sigriet. Għax jekk ma tuħux pjaċir m'għandekx kont immur ġims u fuq it-treadmill eh, jisna magna u le. Għattili minn ħalqi.
Le, jiena lija li I form part of a group li I feel I am not a number, I feel jajtu li bismi, inħossni li jisu eh, tijaj, fimt, eh, għalija dik hija xi ħaġa li zamitni u żomni. Xi ġmiel hu. Eħe. Meta Le, dik tisma' hija li hija storja ta' importanti.
suċċess vera, x'tip x'tip ta' eżerċizzju jkunu qegħdin jagħmlu? Eħe. Ehm, jiena personali l-aktar eżerċizzju nirrakkomanda jkun dak li nużaw, up, skużani, l-aktar Lollipop, l-aktar hi. eżerċizzju eh, li nirrakkomanda jien pereżempju jkun illi nużaw ġisimna kollu kemm jista' jkun, speċjalment il-muscles il-kbar, Steph. Jiġifieri mill-hips 'l isfel inħobbu ngħidu. Għax meta jintużaw mill-hips t'isfel, peress li huma muscles ikbar minn oħrajn, mela jużaw aktar enerġija minn oħrajn, jużaw aktar kaloriji minn oħrajn. U allura għal dik il-kwarta, nofs siegħa, tliet kwarti, skont bniedem kemm jitrenja, ħa tara l-aktar riżultat. Għax dan tista' tgħid, jiena ħa nagħmel nofs siegħa kif qed ngħidu fuq is-sufan, jew nofs siegħa nagħmel iħaddem ġismi kollu. It-tnejn nofsija, però skont x'tagħmel biha ovvjament. U tgħidli allura jekk imur nimxi mhux imqar, diġà pass tajjeb, iwa, aħjar minn bil-qiegħda, anke li taħsel il-ħwejjeġ b'idejk minn bil-washing machine ukoll pass 'il quddiem, anke li inti u titkellem fuq it-telefown, tippassiġġa aħjar milli toqgħod bil-qiegħda, kollox ħa jgħin. Imma għal min irid jara riżultati għat-tul taż-żmien, u kif forsi anke semmiet Marika, riżultati li tħu gost iġġibhom, Normalment anke moħħok stess jurik illi meta jkun exercise fejn qed tħaddem kullimkien, daqqa ħaddimt post, daqqa ieħor, il-varjetà għal moħħok hija tajba ħafna. Tajjeb jiġifieri eħe. Nirrakkomandaw dak li jgħidulu weight training jew resistance training illi l-aktar li qed tuża huwa ġismek kollu però speċjalment mill-hips 'l isfel. Hawn ħafna li għandhom impressjoni li għax li jixtiequ jonqsu mill-pis, għarridu jagħmlu ħafna kardjo, għax dak taħli, taħli, taħli. Kemm importanti li tittownja biex imbagħad dak il-pis żejjed ma jiġix impaħpaħ. Ekku, ara, jiena nemmen illi kollox għandu postu. Mela daqskemm hu importanti li aħna nagħmlu exercises għat-toning tagħna, huwa importanti wkoll li ntejbu l-qalb, intejbu n-nifs tagħna, kollox għandu postu. Tajjeb ukoll insibu ftit ħin għall-flessibilità u mobilità, speċjalment iktar ma nikbru. Min speċjalment għandu xogħlu bil-qiegħda jew tendenza bil-qiegħda aktar ħa jiġġammja. Mela jista' jasal żmien li jiena, pereżempju, biex nilħaq oġġett mill-kabord lanqas tibqa' ttini daqshekk idi. Mela importanti ukoll naħdmu ftit fuq il-flessibilità u l-mobilità. Imma ħafna min-nies jgħiduli jiena m'għandix ħin biex nagħmel minn kollox. Mela ħa nagħmlu l-qofol illi kif qed insemmu li inti tħaddem kemm jista' jkun ġismek u qalbek, fejn ħa jidħol dan il-kardio wkoll, għax it-tajba qiegħda hawn Steph. Meta inti tkun qed tuża l-weights għall-mod tal-kelma, vera l-aktar li qed tuża jew l-iktar l-iskop huwa għat-toning, però jekk inti mhux qed tieħu xi kwarta break, mela qalbek żammejtha għaddejja, mela xorta huwa kardio għax kardio huwa exercises tal-qalb. Jiġifieri m'hemmx għalfejn treadmills, m'hemmx għalfejn affarijiet oħrajn. Jekk inti anke litteralment għandek daqsxejn ta' wisa' fejn tagħmel eżerċizzji sempliċi, jista' jitqies ta' kardio wkoll. Mistoqsija tajba u kollox importanti. Hekk hu.
Kemm hu importanti imma li meta tasal f'ċertu stadju, tħalli f'idejn min jifhem ukoll. Għaliex mhux dejjem ikollok bżonn l-istess eżerċizzju. Jiġifieri tgħid pereżempju ara issa tlift, dan l-ammont ta' piż, issa naħdmu, għax fil-verità inti tista' tixxejpja ġismek kif trid inti, veru? Mhux hekk, mhux hekk, le, mija fil-mija. Jiena nħobb ngħidilhom hekk, ara, pereżempju aħna fit-tim tagħna stess għandna nutritionist. Eżatt. Jiena studjajt, għandi idea sew ta' nutrition, imma jiena mhux il-linja tiegħi li noqgħod nikteb id-dieti. Hi l-linja tagħha hekk. Hi l-pjaċir tagħha hekk, hi l-istudju tagħha hekk. Accountant, jiena naħseb naf nimla il-formola tat-taxxa, imma aħjar jagħmlilha accountant hawn x'nażaq xi waħda. Mhux hekk. Jiġifieri da dejjem imbagħad inti ħa tasal qisek ċertu bażiku li jkollok idea, però kemm hu aħjar illi tafda f'idejn ħaddieħor, ħaddieħor li studja s-suġġett, għandu esperjenza fis-suġġett. U taf kollox. Taf għal xiex l-iktar, mela.
pereżempju, Marika l-ewwel qalet tbati birkubtejha. Imma hawn min ikollu tipi differenti ta' injuries li diġà jaqta' qalbu qabel ma jmur għall-eżerċizzju. Kieku kieku jiena qtajt qalbi, kieku qatt bdejt. Eżatt. Għax jiena speċi ta' I was told illi nagħmel chairlift id-dar, fhimt, u ngħomm biss. Imma it wasn't my thing. Fejn kont bqajt anzi bil-frustrazzjoni żidt iktar. Għalhekk sabiħ li jkollok xi ħadd li jikkowċjak. Jien għalija, per eżempju għalija jiena I need someone to challenge me. Fhimt? Ikun hemm għandi xi ħadd partikolari f'moħħi, nimmaġina bil-frosta, fhimt, u tiċċallenġjak. Hekk, eħe. Fhimt? Eħe. U tkun taf inti sa fejn kapaċi tasal. Per eżempju jkollok weight Ejja, dak wait pereżempju, mur ġib iktar, you, you can do more. Eżatt. U tibda titgħallem temmen fik innifsek iktar. Veru.
Fhimtem? U b'hekk tikber, b'hekk tikber.
L-eżerċizzju mingħajr l-ikel jagħmel effett. Kull qatra tgħin, jiġifieri. Mela, normalment, di, di nixtieq nispjegha, thank you Steph qed tfakkarni f'ħafna affarijiet importanti. Għal min irid jagħmel bidla tremenda, għal min pereżempju hemm ħafna affarijiet illi jħoss li ma tantx huma tajbin, l-idea li jibdel oġġett oġġett. Issa, kważi kważi l-aħjar ħaġa li tibda biha huwa l-eżerċizzju għalfejn għal ħafna nies, mhux għal kulħadd, għal ħafna nies għax għandha dik li jgħidulu d-domino effect. Marika bdiet issemmi, bdejt nittrenja, mela bdejt bla marid, qed ninduna kemm qed nagħmel effort, Mela issa l-għażla tal-ikel mhux ħa tkun xi ħaġa li titfagħni l-baħar, imma xi ħaġa tgħinni nimxi 'l quddiem. L-eżerċizzju kif taf sewwa inti Steph iħajrek tixrob aktar ilma u taf li ċertu drinks oħrajn ħa jibqalek fuq l-istonku jew inkella ħa toqgħod anke jitlagħlek l-istonku waqt it-training waqt li l-ilma normalment tħossok aħjar. Allura ħaġa ġġib l-oħra. Imma anke sempliċement bidla bħal pereżempju jiena nkun nieħu litru ta' soft drink partikolari kollu zokkor, Nieħu xorta litru ta' soft drink imma bla zokkor, ukoll ħa tagħmel baħar differenza, għax jien frankaj dak iz-zokkor kollu, sa jkun hemm min jgħidlek l-oħrajn mhux ħlewwiet, aspertina u affarijiet, ijwa imma għall-inqas mhux zokkor. Mela għall-inqas fejn jidħol il-kaloriji u l-problema tal-obeżita, diġa għamilna pass ta' ġgant 'il quddiem għaliha. Imma kif qed ngħidu, normalment l-ewwel pass janka jekk ma tibdel xejn, Ibda b'sempliċi l-eżerċizzju. Sempliċi, skont x'tagħmel, taf. Imma pass żgħir bħal dak, mingħajr ma tibdel xejn aktar, diġà huwa 'l quddiem. Imbagħad l-ideali, ovvjament, illi nitkellmu anke ma' nutritionist kwalifikata, illi fejn jidħol l-ikel, di idealment tieħu in consideration kemm għandi żmien, x'tip ta' xogħol nagħmel, kemm niżen. Biex tagħmilhielek iktar faċli. Biex tagħmilha iktar faċli u. Iktar adattata għal-lifestyle tiegħek. Eżatt, u biex tasal riżultat aktar malajr. Għax hi bejn wieħed u ieħor tikkalkula kemm għandi bżonn mhux iżżejjed mhux innieqes. Jiġifieri eħe, kollox importanti. Int għandek pjan tal-ikel mar? Ehm, illum il-ġurnata, ehm, le, m'għandix pjan tal-ikel. Jiena, per eżempju, l-intermittent fasting għeni ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Ehm, jien għandi history ta' binge eating disorder u di għenitni ħafna illi għandi Perijodu ta' ħin fejn jiena ma nikolx, li jinkludi l-irqad, u għandi perijodu ta' ħin fejn jiena nista' niekol. Mingħajr ma ridt bdejt ma niffissax fl-ikel u ssir lifestyle. Niekol minn kollox, niekol moderat u llum il-ġurnata sirt speċi ta' mhux ħa ngħid li qatt ma nieħu xi ħaġa tal-ħelu ta' imma it's not a necessity assolutament għaliex Meta nara kif kont u kif jiena issa ovvjament ngħid le. It's easier to say no. Ħa naqbeż naqra sorry Marika. Anke f'dan l-aspett, per eżempju llum il-ġurnata tant id-dinja avvanzat Sef. Anke f'każijiet ta' eating disorders ħa ssib inti eating disorder specialists. Jiġifieri l-għajnuna hemm qiegħda. Nistgħu jew aħna nibqgħu nippruvaw nesperimentaw aħna illi eħe azzjoni tittieħu, però kemm ikun aħjar li ssib xi ħadd illi jista' jgħinek fis-suġġett. Marika sabet il-way tagħha. Lura fl-istudios tagħna flimkien ma' Matteos Grasso u Marika qed niddiskutu storja ta' suċċess u konna qegħdin nitkellmu fuq il-pjan tal-ikel u inti għedtilna illi m'għandekx iktar pjan tal-ikel. Issa le, issa le għax wara sena tgħallimt x'għandi niekol u x'm'għandix niekol. Edukajt ħafna lili nnifsi permezz tal-għajnuna li ngħatajt sewwa. Allura ma nimxix ma' pjan. Però għadni sal-ġurnata tal-lum nieħu r-ritratti ta' li kelli niekol u nibgħatu lin-nutritionist tiegħi. Għax vera nieħu pjaċir meta tgħidli there is nothing I would have changed. Nieħu pjaċir. Nibda nimmaġina jisib pereżempju kont l-iskola u l-għid star. U nieħu pjaċir u. Ħa ngħidlek, mhix faċli tbiddel kompletament l-ikel.
U meta jkollok il-familja, kemm hi faċli li żżomm. Mhux faċli. Għax it-tfal, all right, tagħmel meals, healthy meals li jista' jiekol minnhom kulħadd, imma meta jkollok it-tfal żgħar, minn dak ma rridx, minn dak ma jħobbux. U teenagers mod ieħor, eh? Mhux hekk?
Eżatt. Allura le, llum il-ġurnata, jiena togħġobni ħafna l-Mediterranean diet. U nikol minn kollox u ovvjament portion control. Il-portion jo.
Iva. Dak is-sabiħ ta' ritratti ta' jiena naqbel ma' li qed tagħmel Marika, eżempju, għax eħe għall-bidu dak li jkun irid ikollu isma' per eżempju ħa nikol daqshekk minn dak, daqshekk minn dak, daqshekk minn dak, imqar sakemm toqgħod fuq għajnejk. Eżatt. Imma mbagħad kif tagħmel Marika, issa li drat fuq għajnejha u terġgħu tgħid qed turi n-nutritionist qed tgħidilha isma' jiena dawl li ħadt. Mela inti ħa tinduna mill-porzjon. Għax dan m'hemmx m'hemmx kwistjoni ta' għax ħadt kallurija żejda jiena ħxint, għax ħadtha nieqsa jiena sparixxejt. Da bejn wieħed u ieħor u u la fuq għajnejk tkun qed tiekol porzjon li taf li huwa ideali, progress ħa jibqa' jsir. Jiġifieri Marika qaltilna li tajret diġà 40 kilo. Mhix ċajta. U Marika mit-training li li tagħmel qed iżżid anke l-muscle tone tagħha. Jiġifieri jiġifieri kieku kieku kellna naraw Kemm intilef xaħam biss diġà jkun xi ħaġa ta' barra minn hawn għax ma' dawk l-40 kilo qed nieħdu in consideration li hemm minnhom illi huma toning, jiġifieri dan terġa' kieku ma kienx hemm dak it-toning. Però mbagħad il-mistoqsija qiegħda hawn. Kif kien tkun forsi tidher u tħossha Marika mingħajr dak it-toning? Jiena nazzarda ngħid kemm hi ħafna aħjar Marika bit-toning. Bla dubju. U b'ħames kilos żejda jew nsejħulha hekk ta' muscle milli mingħajru, tajjeb u forsi iktar imdendla, forsi iktar għajjiena. Ekku. Għax ħafna min-nies jgħidu.
Għalhekk, għalhekk, sorry Matt, għalhekk inti għedtli x'inhu t-target? Numru? Le. Kif hi joqgħod pereżempju jeans fuq, imma joqgħod tilbes jeans. Fhimt? Kif tħossok fil-ħwejjeġ? Għaliex? Għax jiena qabel kont ngħid ara għandi dak in-number mhux ħa nkun happy sakemm nasal f'dak in-number. X'jiġifieri ma nkunx happy qabel ma nasal? Imma happy now. Illum qed ngħix. Illum x'nista' nagħmel jiena biex inkun aħjar? U tlajna, tlajna f'dinja, tajjeb anke aħna, aħseb wara ta' qabilna, illi tiġġudika l-progress jekk intix qed tirqaq jew le, bil-miżien. Issa, ilkoll nafu, speċjalment intom it-tfajliet, x'ajkilt, menopawża, x'kilt, kemm kilt, kemm xrobt. Allura jiena ħa nħalli r-riżultat ta' numru jiġġudika jekk jiena nkunx qed nagħmel progress jew le? Jista' jkun li tkun qed tagħmel kollox kif jgħidulek u kif suppost u taraħ li weħel jew li żdied. Tajjeb, aħseb u ara. Kemm ħa noqgħod insawwat lili nnifsi għax darba 'l Ħadd kelli aptit pizza żgħira flok salad, għax kelli aptit deżerta żgħira wara biċċa laħam, pereżempju. Ġifieri, ejja minflok il-miżien, opinjoni tiegħi ta', nużaw aktar il-qisien. Ħalli l-miżien tgħid isma' ejja niċċekkjah darba kull ġimagħtejn. Kemm kemm nara l-average. Ngħid ara dan ix-xahar bejn wieħed u ieħor għadni fejn kont, mhux lok ta' allarm. Jew inkella. Għax hemm każijiet mediċi li nafu li jeżistu. Jekk dan niżel f'daqqa għad-doċċ u ma nafx għalfejn, issa jekk bniedem kien jaf li ma qed jiekol xejn jista' jobsor. Imma jekk ma jafx minn fejn, dak huwa tajjeb illi ngħidu isma' ħa nara nċekkja mat-tabib tiegħi għalfejn kien hemm dil-bidla kollha. Jew agħar minn hekk, jekk tela' f'daqqa għalfejn tela' daqshekk malajr tajjeb għax jista' jkunu diversi affarijiet. Imma in ġenerali jekk aħna nimxu aktar bil-qisien, Milli bil-miżien, jiġifieri bl-inch tape, jew bil-ħwejjeġ li farret Marika, eċċetera Jiena wkoll naqbel ħafna ma' Marika, dak huma ħafna aħjar milli x'jgħid naqra numru fuq miżien li anke jekk jittelgħu fuq il-bejt, by the way, l-istess miżien fl-istess ħin ħa jaqralek riżultat ieħor. Jiġifieri. Ma nafx tiġrilkomx imma jien tiġrili. Kemm sirt napprezza u nkun iktar grata tal-ikel li niekol. Anke sempliċiment tadama, nibda ngħid grazzi, affarijiet naturali kemm huma healthy, U kemm għandna bżonnhom! Qed tfakkarni f'xi ħaġa, Steph. Jiena l-ikel kont narah qisu l-għadu tiegħi. Għaliex ħabba l-ikel kont ħoxna. Kont neħxien. Illum il-ġurnata nħares lejn l-ikel bħala rigal. L-ewwel nett nafu kemm hawn pajjiżi, jaħasra, fejn fejn m'għandhomx l-ikel li għandna aħna. Però llum sirt ukoll jiena napprezza l-ikel. U sirt niekol mindfully.
Illi one kemm jista' jkun, għax mhux dejjem ta', imma kemm jista' jkun meta niekol inpoġġi bilqiegħda. Dan huwa l-ħin tiegħi tal-ikel. tgħajtulix, tkellmunix, dan huwa l-ħin sagrosant tal-ikel. Għaliex l-ikel huwa rigal, huwa xi ħaġa tajjeb li jien għandi bżonn. Karozza mingħajr ma nitfagħlha l-petrol mhux ħa timxi. Ekku. U nitfagħlha petrol imma Imma insomma, allura iva, l-ikel, Huwa rigal m'għadnix narah bħala l-għadu tiegħi u sirt napprezza il-kuluri, ir-riħa tal-ikel li tiekol mindfully u li meta tiekol mhux tixtieq toqgħod tara t-television.
Nitfu naqra lil Steph u mbagħad nerġgħu nkomplu wara. Fimt? Eħe, tittiekol mindful, dak huwa l-ħin tal-ikel. Eżatt. U tiskanta, iktar tintela' malajr meta inti tiekol mindfully. U jagħmillek il-ġid l-ikel għax qed tiekol b'ċertu gratitudni mhux Mela. kif għedt inti balal jinżel balal. Jixraqli li jiena niekol u għaliex le. Mhux hekk, mhux ħadt gidma mort tagħmel xi ħaġa, mort nonxor il-ħwejjeġ u mbagħad jagħmillek iktar deni l-ikel milli. Le, u l-ironija qiegħda hawn, mela ħafna min-nies, wieħed minnhom jien, Ingergru, bħal per eżempju, insejt x'kont se nagħmel. Ara naqra moħħ nifel f'ħaġa, ara naqra qbadt il-mobile, lanqas naf għalfejn qbadtu. Imma mbagħad dawn l-affarijiet sempliċi anke bħall-ikel. Minn hemm irridu nibdew, illi jiena jekk qed niekol, mhux qed niekol u per eżempju qed nibgħat messaġġ. Tajjeb, jew mhux qed niekol u nara t-television, la semmejna dak l-eżempju, għax moħħi jrid inderrieh illi dak li qed jagħmel, jagħmlu sew, number one, ħalli jeħilsu iktar malajr, għax imbagħad tispiċċa tkarkar eċċetera, plus illi f'das-suġġett fejn jidħol l-ikel, Steph, kif qalet Marika u ħa niftaħ naqra fuqha, jekk aħna nieklu u qed niffukaw fuq dak li qed nieklu, Ħa nieħdu gost aktar bl-ikel kif semmejt inti. Ħa nimtlew aktar kif qalet Marika. U number three, inaqqas ħafna ċ-ċans anke li jkollna acid reflux, aġtu, gas, eċċetera għax hemm ħafna inqas ċans li l-ikel jibqa' fuq l-istonku. Tajjeb? Jiġifieri jekk dawk it-tliet pilastri mhumiex pilastri b'saħħithom ma nafx x'għandu jkun. Tliet raġunijiet kbar għalfejn inti għandek tgħid issa la ħa niekol, ħa niekol, biss! Mhux ħa niekol u nagħmel elf ħaġa oħra. Hekk hu. L-ewwel semmejt l-intermittent fasting. Ma għadek bih issa jew m'għadekx? Ara, għamilt żmien waqaft. Però ħassejtha. Ħassejtni mhux tajjeb. Issa mil-lum erġajt bdejtha. Nerġgħu nidħlu f'rutina, t-tfal jibdew l-iskola. Hekk hu, tagħmililek iktar faċli. It's easier, għax ir-rutina nħobbha. U rutina hija healthy ħafna. Ħafna.
Tħobbha r-rutina ma? Ħafna, ħafna, ħafna.
Ir-rutina.
Jien naf eżatt x'inhi tgħid Marika u forsi qalet ma ċipoġlek li fħalqek ta' però ara inti jekk hux bħali illi meta ma bqajtx iżżomm dik ir-rutina fil-każ tiegħek kienet ta' fasting isek tħarbatt. Tħarbatt ħafna.
Jien l-istess.
Jiena titħaqx bija ma anke il-birthday. Il-birthday kont qed l-Italja. Jekk jiena mhux imdorri niekol filgħodu, U dakinhar kilt filgħodu taf int, ħadt breakfast tal-belt. U hekk ikollok il-breakfast inkluż. Dejjaq l-istiff ta' onestament, għax mhux imdorri bih. Ma tkunx imdorri. Ma tkunx happy int.
Jiġifieri ġismek għandu ċertu dan. Issa tajba qed hawn illi din ssir bil-kontra wkoll. Biex taqta' vizzju ħażin, ukoll għall-bidu, minn hawnhekk insellem min għandu diversi vizzji, ħa jsibha diffiċli biex jaqta' vizzju. Tajjeb? Imma mbagħad min-naħa l-oħra, the brighter side of things hija illi anke meta l-affarijiet huma sbieħ, drawwiet sbieħ, Għal għandi drawwa nagħmel l-exercise regolari. Għandi drawwa mhux niekol fiex ħin ifettilli, imma niekol bejn it-tali ħin u t-tali ħin. Id-dixxiplina.
Hekk il-kontroll.
Jiena l-intermittent fasting għenitni biex inkun iktar dixxiplinata miegħi nnifsi.
L-istruttura u. Anke pereżempju għandna vizzju jien l-ewwel waħda x'jiena vera nħobb niekol, tafni insomma. Mhux kulħadd iħobb jiekol.
Imma niekol, jekk ninfaqa' nibqa' niekol sakemm il-platt u mbagħad Nagħmel nofs ta' nhar bl-istonku juġgħani, imma għala m'iniex kapaċi ngħid jien daqshekk. Forsi anki. Forsi x'hekk konna mdorrijin meta konna żgħar. Ħadd li minn ħalqi qabel konna. Min qed imut bil-ġuħ.
Brava. Tfal tal-Brażil kif jgħidulkom. Biex tara kemm il-ġenituri tagħna minn għalihom forsi li kienu qed jagħmlu l-ġid. 100%. Imma it's not the way, anki t-tfal tagħna jekk għandhom portion kbir u xebgħu, Ma nibqgħux nippress. Ħalli nippreservaw ġol-friġġ u mbagħad iktar tard nerġgħu nikluh jew l-għada nagħmlu xi ħaġa oħra bih, ma mhux inkomplu nisfurzaw l-ikel u mbagħad nispiċċaw jew nirreġettaw jew inkella. Jien nażżarda ngħid min għandu t-tfal li huma responsabilità tiegħu jgħixu miegħu d-dar, ngħid jekk taf li tifel jew tifla ma tantx tiekol, mela agħmlilha ftit. Ħalli forsi imbagħad. Titħajjar tiekol daqsxejn iktar jekk inti f'għajnejk ma kellitx biżżejjed, imma mhux il-kontra, għax li aħna ndorruhom trid tiekol isek bilfors, jew inkella qabel ma tqum minn hemm ma qabel ma tiekol kollox ma tistax tqum minn hemm, jew inkella daqs kemm hawn tfal tal-Brażil imutu bil-ġuħ billi jiena diġà naħseb ġieli semmejtilek. Le, għax tfakkarni, għax unfortunately hekk trabbejna. Bħallikieku għax nikol dak li kien. tfal tiegħi.
Jiġifieri imma it makes sense, jiġifieri anka ejja niddixxiplinaw it-tfal tagħna biex ma jkunux għajnejhom ikbar minn żaqqhom. Għamil li hekk hekk, ħa nibdew minn hekk. Jekk inti tiekol u jkollok iktar ġuħ nagħmillek, imma għala ħa nagħmlu hekk u mbagħad inħallu nofsu hemm. Hemm trid tkun id-dixxiplina. Mbagħad min-naħa l-oħra xi ħaġa li għallmitni pereżempju ommi kienet dik li ġabitha mingħand missierha, ara dal-affarijiet kemm jintirdu. Ibda minn dak l-ikel l-aktar li ma jogħġbokx. Mela jekk pereżempju jiena kienet tagħmilli fil-platt il-ħaxix, il-bajda u l-laħam, il-favurit tiegħi kienet il-laħam mbagħad il-bajda mbagħad il-ħaxix. Mela ibda mill-ħaxix.
U mbagħad mhux ħa jkollok post għall-bajda.
It-tajba qiegħda hawn. Jiġifieri u di sabiħa fl-istess ħin. Il-fiber jimlik. Mela jekk inti bdejt tiekol bil-ħaxix, it-tendenza li imbagħad ħa jibqa' jkollok abti ta' deżerta eċċetera ħa jonqos. Jiġifieri din mhix kwistjoni ta' jiena nista' niekol mitej gramm għaġin jew mitej gramma laħam huma l-istess, le, kemm ħa jimluni huma totalment differenti. Il-laħam, il-proteini, jimlew ħafna iktar milli ħa jimlik, per eżempju, jien naf, xi donut, avolja tiżen ukoll mitej gramma. Mela aħna rridu nidraw. illi idealment nibdew il-platt tagħna b'dak li jgħidulu l-fibre, bħal pereżempju l-ħaxix. Imbagħad immorru għall-proteini bħal xi biċċa laħam jew ħut jew whatever, u imbagħad jekk jibqgħalna l-ispazju ħa niklu xi ftit carbs, hemm min aqra ross, eċċetera. Dik intelliġenti, ommok, taf.
Biex dak li tħobb jinżillek valenu, ma terġax tiklu iktar. Marcel Manuel. Nirringrazzjak minn qalbi. Marika, nirringrazzjak minn qalbi tal-li sibt il-kuraġġ tiġi taqsam magħna l-esperjenza. Thank you. Hemm barra tkun għamilt ħafna u ħafna ġid. Jalla. Xraqlek suċċess, nixtieqlek is-suċċess. Grazzi, Steph. Waqfa qasira u nagħlaq il-programm tiegħi illum ma' Dok Temelino Mercieq abqgħu hemm.